Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay! So, sollt hei net iergendeen eppes soen normalerweis? Un dëser Plaz häss de Recht, mee mir hunn eise ganze Budget fir den Text zum Schluss verballert. Bon, okay, wann et esou ass. Roll the intro. Wéi der onschwéier gesitt, si mer dëst Joer erëm op der LuxCon. An dat op eege Fauscht. A wat et alles sou ze gesinn an z'erliewe gouf, dat.

Sou, mir hunn eis gutt amuséiert. Awer elo ass et fäerdeg mam Schampes a mam Glas. Spooky, spooky, den Danilo huet sech Fatal Frame ugekuckt. Fatal Frame. Fatal Frame, an ob dat mathale kann mat all deenen anen Horrorspiller déi dëst Joer erauskomm sinn, dat weisen dann déi no iech elo. Fatal Frame. Oha, e Survival Horror Remake vun net Resident Evil oder Silent Hill ass, an dobäi ass et mat Fatal Frame 2 Crimson Butterfly, deen 2003 fir d'Playstation zwee erauskomm ass, och nach deen Deel wou Villa den Franchise bruet huet. A mat Team Ninja hu mer och nach en Entwéckler deen sech duerchaus mat japanescher Folklor an Gruselgestalten auskennt. Also raus mat der fixer Kamera an hallo modern Steierung! Dat trëfft sech och zimlech gutt well dat ass mäin éischte Fatal Frame iwwerhaapt. Jo, grousse Schock, ech hu nach ni ee vun deenen Dénger do gespillt. Also Huet d'Spill an der Sammlung Plaz oder ass et e Vull fir d'Kaz? Eis Geschicht start mat den Zwillingsschwëstere Mio a Mayu, déi bei engem Floss chillen an e gudde Moment zesummen hunn. Mayu allerdéngs erbléckt e roude Päiperleken, Crimson Butterfly, rennt deem hannendrun an esou musst als Mio mol är Schwëster fannen. Wou der d'Mayu erëmfannt, ass et op eemol däischter an dir sidd am Duerf. Minakami gefaangen. Dir léiert schnell, dass am Duerf iergendeppes vun engem Ritual, Zwillingen a ganz sinistre Machenschafte gelaf ass. Als wier dat net genuch, sou ass d'Duerf voller Geeschter, déi méi wëllen, wéi iech voll ze schläimen. What happened? Are you okay? He slimed me. That's great! Actual Physical contact! Awer keng Angscht, Dir fannt eng Camera obscura, eng Fotokamera, mat där Dir de Geeschter kënnt Schued man a se endgülteg exorzéieren. E bësse wéi bei Pokémon Snap musst Der de richtege Moment ofwaarden, fir den Horrorfratze besonnesch vill Schued kënnen ze man. Verschidde Filmer, also fir déi ganz Jonk ënnert Iech, dat sinn déi Dénger, déi een an eng Kamera gemaach huet, fir iwwerhaapt kënnen eng Foto ze man,

déi der géint Objete kënnt antauschen an dir fannt ëmmer erëm an der Spillwelt non-hostil Geescher zum Ofknipsen. Den Design vun de Geeschter variéiert vun 0815 japaneschem Landduerfbewohner bis zu Hey, hues schon eng Kéier The Ring gesinn? Se sinn duerchaus creepy an ech muss un dëser Plaz d'Ambiance vum Spill luewen. D'Spill setzt vun Ufank un den Toun op atmosphäresche Grusel-Horror. An et misst ee mengen, dass et voll bepaakt ass mat Jumpscares, mee nee. Et sinn der zwar wuel dran, mee d'Spill weess, wéi ee se asetzt. Virun allem wann d'Mio ganz lues en Objet opreeft, spillt d'Spill mat ärer Erwaardung. Huch, wou ass en do? Oh, en Objet! Sound a Musek spillen eng ganz déck Roll a ronnen d'Gruselpaket of an ech fannen et brauch sech definitiv net viru Silent Hill F ze verstoppen. D'Duerf ass, dofir dass et net ganz grouss ass, immens detailléiert an dir fannt genretypesch lauter Dokumenter a Sammelkrom deen iech méi zur Welt verréit. Déi déi extra motivéiert sinn

Laang ass leider och deelweis de Kampf mat de Geeschter. Jo wierklech, déi Geplänkel kënne sech virun allem am Ufank vum Spill, wann der keng Upgrades hutt, richteg zéien an sou kënnen déi Kämpf mol éischter d'Nerve strapazéieren, wéi se ze zerrappen.

Dir kënnt zwar och ausweichen, mee d'Spill huet sou eng gewësse PS2 Klankginess, déi och am Remake virzefannen ass. D'Geeschter kënne während dem Kampf och rose ginn, wat dozou féiert, dass se sech heelen an d'Kämpf sech nach méi an d'Längt zéien. Ah jo, eng Aart Pursuer à la Mister X ass och dran, well hey, mir sinn 2026, do muss dat jo Mee jo, ass éischter léif gemengt, wéi dass et wierklech ëmrappt. Dir kënnt iech gefillt deelweis virun hirer Nues verstoppen a se ginn d'Sich no iech op. D'Motivatioun vum Méindemoien halt. Mëtzpaus ass Mëtzpaus. D'Spill huet seng Ecken a Kanten, absolut, mee iergendwéi léisst dat och e PS2-Charme aus, deen ech gären hätt an déi méi einfach Zäite vum Gaming zeréckbréngt. An dann nervt erëm e Geescht an du wënschs der, du wäers bei Resident Evil Requiem a Roundhouse Kicks dee Motherfucker. Also, Fatal Frame 2, Crimson Butterfly ass fir mech eng net perfekten, awer duerchaus gelongen Zäitkapsel, déi definitiv Bock drop gemeet huet, dass Fatal Frame nees zeréck an de momentanen Horror-Olymp soll kommen. Et ass en plus kee Full-Price-Spill a soll vun all Survival-Horror-Enthusiast op d'mannst emol ugezockt ginn. Ausserdeem, falls der no Silent Hill F nach ëmmer sou klenge Creux fir J-Horror hutt, Ech mengen hei kritt der all you can eat. So Danilo, weess de schonn, dass Luxplay eppes Neies wëll ausprobéieren? Lass mech roden, Luxplay wëll fort vum Schema F, indeem se ëmmer Episoden erausbréngen, déi genau eemol de Mount kommen, mat där nämmlechter Struktur an deenen nämmlechte bëllege Witzer. Ass et dat? Jo, basically, et ass dat. Genau, mär wëllen nämlech Iech eppes Neies bidden, an zwar Nei Rubriken a virun allem probéiere mer eis och elo un Shortform Content well anscheinend maachen all déi cool Kids dat a mir gehéier definitiv och an dee Club. Definitiv. Mee keng Angscht, déi klassesch Episoden wäerten nach bestoe bleiwen, mee halt just net all Mount. Kuckt et esou, amplaz der riseger, endloser Main Quest vu Weltherrschaft an dee beschten Lëtzebuerger Content Creator iwwerhaapt ze ginn, amplaz deem hannendrun ze lafen, gi mer mol e klenge Schrëtt zeréck Mir sidequesten e bëssen a mir hu Spaass. Genau, Spaass, Verännerungen, méi Ofwiesslung an doduerch och méi Motivatioun. Mee heescht dat elo, Lux Play kritt elo en Hard Reset, en alles verännernde Patch zwee Punkt Null? Nee, nee, nee, Danylo, mir wäerte keen Hard Reset maachen. Mir maachen dat Step fir Step, kleng Ännerungen. An déi éischt kleng Ännerungen wäerte mer dann och schonn nächste Mount maachen. Dofir, mir hoffen, Dir sidd genausou gespaant a motivéiert wéi mir dobäi. An da bleift nur nach eppes ze soen, Esther, wat wärt sech nie änneren, eisen Ciao!